Chibai leh vek ule, ka video siam pakhat ka la zawh loh avangin tun kar hi awl tawp aia mi dangte hnena kan sawi loh tur sawi loh atana tha zawk thil te kan en ho dawn a ni. A hmasain i la subscribe loh chuan mi lo subscribe chak ve ngei dawn nia. Midang hnena sawi loh tur ka tih ah khan tun laiah chuan social media hi kan sawi tel lo thei lo a. Status te, story te, text message khang zawng zawng kha a huam tel tur a ngai tail a. Pakhat naah chuan kan phuruk, hei chu a chiang deuh reng a, midang hriat tam atana kan duh loh emaw, midangin min beih nana an hman theih tur thil te hi midang hrilh loh hi a him a ni. Kan ngaihzawng te kan best friend te hnena han sawi mai hi chu a pawi lo Ni te pawn a lang viau nain nupa kan nih hma chu la inthen thei kan la ni a, thian te pawh zan khat thil thu a hmelmah insiam thei kan ni. Min hre chiang ber tu te hi min beihna tur hre ber tu te an ni a, depression te kan neih phah a buaina a awm phah te a nih lem lo a, mithiam te kan rawn te a nih lem loh bawk chuan midang hrilh hrilh loh hi a him ber a ni. Pahnihna ah kan sex life thenkhat chuan insawi theih nan ten an hmang a, a bikin mipa ah a thing lutuk a ni. Keimahni kan intih mual pho mai bakah kan kawppui te kha an mual pho tel ve zel a, entir nan sex kan hmanpui chu ti kha ti kan tih zuah zuah khan kan sawi lo hretu te thian te emaw an laina te kha ngaihzawn deuh emaw star deuh te kha kan la nei thei a. Chutiang hunah chuan insawi theih a ching lutuk chutiang chuan a sawi zuah zuah zel min lo tih kha chuan a fuh dawn lo a ni. Kan hma ngei kha kan kit hnawk ve thei a, chuvangin hetiang lam hi share tam loh a tha. Pathumnaah kan chhungkaw bik thil, thuruk a nih emaw, inhauhna, chhungkaw mualphona thlen thei thil te kha chu midang hnenah sawi kha a chi lo a ni. Chhungkaw thil chu chhungkua ah chingfel ta ila a fuh ber a ni. Nupui pasal nei tawh te hi chhungkaw pahnih suihkhawmtu an ni a, lehlam chhungkaw thil thleng, lehlama report reng mai ang chi te kha buaina thlentu a ni ve thei a fimkhur a tha a. Kan buainaah khan thurawn kan la emaw kuihna kan dil a mithiamte kan dawr a nih lem loh chuan sawi sawi loh kha a tha zawk a ni. Palina ah kan sum dinhmun leh kan hlawhzat te kan nei ngah viau a nih emaw kan hlawhzat kha a tam a nih pawn. Midang hnena kan sawi kan sawi hian pu ka min dil phet tum tu te eng emaw hleka tihsak tura thil min phut tlat tu kan neih phah thei a ni. Uikawm vang lam a ni lo a, mahnia pawisa tha taka vawn a inren chem taka nun kan ngaihzia leh eng emaw atana kan inkhawl ve reuh reuh te kha min hriatpui tawh si lo va. Han phal lo ila uikawm nih kan hlawh leh bawk si a, chuvangin sum kan ngah anih pawn uanpui uanpui loh kha a finthlak a ni. Mi chapo nihna te pawh a ni ve bawk a, kan neih loh lai pawh hian sawi sawi kher hi a tul lo a ni. Inlak hawngaithlak tum nih te kan hlawh phah thei a, bakah mihring kan inang lo a, i neih loh avanga en hniama hmusit deuh lek lek tu che kha i tawng phah thei a ni. Chuan i phut vang emaw ti te pawh khan awm thei bawk a, sawi sawi kha a mawi lo bawk a ni kan neih loh pawh khan. Pangngai ah kan main goal, kan thil tih tum lian tham ber te, kan hmachhawp lian ang chi te kha mina zawng hnenah sawi duh lo tur a ni. Mi thenkhat kan thian hnaivai te, kan chhungte thenkhat hrilh kha chu a pawi lo mai thei a, a tha te pawh a tha zawk mai thei. Mahse mina zawng kan hrilh kha a tul lem lo. Enga tinge kan tih chuan mihring hi thlir dan hrang hrang nei kan ni a, mi chona ngaina lo leh ambitious lo lutuk ang chi te, a thim zawnga thil thlir tlat te kan hrilh phai chuan min tihnual tu an ni zawk thei a ni. A theih loh dan ngawt te pawh kha min thlir pui thei a, chuan kan bula awm zawng zawng te hian kan ham thatna tur hi min duh pui kher lo tih hi hria tel bawk ila, min er tu leh tih chhiat tum ran hi an awm ve reng dawn bawk a ni. Khang ho kha remchang kan siam sak tihna a ni pakhat bawk ang a. Tin, kan sawi zuah zuah a, kan hlen leh si loh hian a zahthlak ve duh hrim hrim bawk a ni. Paruknaah mahni thil tha tih kan thawh lawm zat a ni emaw, mi kan tanpui te, charity, donation tih ang zawng zawng kha sawi sawi hi a mawi lo va, a Pathian thu lo ve hrim hrim bawk a ni. Tu kan selna ni lo se, tunlaiah thla te, video te kan la thin a, hming thatna duh vang te a ni a, midang tanpui pawh an ni em em tawh lo, mahni ham thatna atana ti an ni a, chumi zara hlawkna hmu chu an ni deuh zawk bawk a ni. Kan thil tih thatte hi keimahni in sawi lovin, tarlang loin midang te hian sawi zawk se a mawi em em a, a Mizoa, a Kristian bawk a ni. I kut ding le mena tih chu vei lamin hre suh se, tih ang deuh khan kan thil tih kan sawi zuah zuah hian a mawi lo va, chapo nih kan hlawh mai dawn a ni. Pasarihna ah midang chanchin chhe lai mi rel a ni mai ang chu. An awm loh laia a chhe zawnga sawi sawi hi a ngaithlatu te mitah khan kan hniam rawih rawih dawn a ni. Tunlaiah mi kan fing tawh a, mipa ngai chuan mi rel an chin duh tawh lo, Bakah mi rel hmang te bula awm hi tuman an peih tawh lo a ni. Kan changkang tawh a. Mi in kan bula mi an rel an rel chuan midang bula min rel ve dawn a ni tih hi kan ngaihdan a ni thum tawh a ni. Mi hi an chung chang kan sawi lai hian an awm laia kan sawi ngam tur chiah hi sawi ila a him a ni mai ni. Mi changkang leh fing chin chuan mi chanchin hi an sawi an sawi lo bawk a, an nun leh an thil tihah khan an buai mai a, mi nunah an buai ve lem lo a ni. A bikin kan ex te, kan chhas hlui, kawppui hlui te rel rel hi a thing a, min duhtu tur ngei te pawna min iai phahna a ni ve thei tlat a ni. Chuvangin, mi chanchin a che lai sawi sawi hi a fuh ber lo a, anmahni kan zil a kan fuih te a nih lem loh chuan sawi lo kha a tha mai a ni. Pariatnaah, mi thuruk chhungte emaw thiante kawppuite pawh miin an thuruk emaw sawi chhawng lo tura min duah a, min ngen ang chi hi sawi chhuah sak lo tur a ni. Chutianga min hrilhtu chuan an ruih laia min hrilh pawh ni se, min rin vang a ni mai a, min hrilh ngam a nih chuan kan sawi chhuah sak leh khan kan rinawm loh zia a lang chhuak a ni. An hre leh dawn emaw dawn lo emaw rinawmna kha kan nei tur a ni a, an hre leh a nih phei chuan min ring leh tawh ngai dawn lo a ni. Mi rintlak tak chu mi thuruk vawng thei tak an ni thin. Pakuanaah mi nun hlui leh an ex te chungchang, hei hi pawimawh khawp mai a, a tak ngei a sawitu pawh ka hre tawh a ni. Mi intheihnghilh an duh ngawih ngawih a, an kalsan tawh thil te, an lo inchhir ve tawh na te pawh niang, an nun hlui a thil an tih tawh te. Anmahni emaw Leina hnaite bula sawi sawi hi a mawi lo va, ngaithlatu tan pawn a nuam lo a, a ngeiawm zawk lek lek thin a ni. Kan thusawi tur hi a dawngsawngtu ni ta ila ka duh angem tih hi ngaihtuah hmasa ta ila An ex te nupui hlui pasal hlui min zawt pawh ni lem lo va, kan hriat zawng a nih vang mai a an chanchin hrilh hrilh te hi a ti chi lem lo a ni. Mi rilrun a kai tho tu kan ni daih thei a, mithi tawh hnu te an ni a, sawipui min duh a nih chuan leh kha kha chu thu hran a ni a, chu ti ni lem lo va, mi ex te chungchang an chanchin hrilh hrilh te hi a mawi lem lo a ni. A tawp ber nan sawmnaah kan thil tih tur emaw kalna tur te, kan nitin nun dan emaw zinna te, inah awm an awm em, awm lo em, kan chhungte an zin vek tih vel detail lutuk ang chi kha share loh tur a ni a, a bikin social media story tih velah khan Tunlaiah rin loh deuh deuhin mi in rilru sual an lo pu thei a, in rawk te, in thah, in chhunga in luh khunga in rik rap tih te a thleng chawk a. Kan story, status hmutu te hi an huam zau ve thei ang reng bawk si a, a him lo a ni. Kan thil neih ang ang sawi chhuah a post te pawh hi a him lem lo. Min ruksak tum ran kha an lo awm ve thei a, kan thian nia kan ngaih ngei ngei te pawh, thenawm hnai vai te pawh ni se, Khang kha an ni duh chawk leh nghal a ni. Chuvangin fimkhur nan tawng tam lo hi a him a ni. Awle heti zawng hi ka sawi theih chu ni a, hlawkna i lo nei a tha i ti nih chuan khawngaih takin min lo like sak ve la, chuan i la subscribe loh chuan min lo subscribe sak ve ngei dawn nia. Ka video te min lo en sak avangin ka lawm a, lehpekah kan inhmu leh tha dawn nia.